my country people, una welcome back to my channel today multichoice don collect better woto woto from fina and other bb titan housemates over their unpaid debt to the housemate and also cross don come out come bragado to say him he go still come back for the season nine so Cross come out for a live video wey be say im dey talk, im dey appreciate Big Brother say Big Brother give am um the second opportunity, all those type of thing to come back for the show. He say im come make one statement wey be say people see am as offensive. Im say if im come back for the Big Brother um season nine, say im go still reach finals. So people come dey tell am say guy you and I no talk say you no get fan base even after you buy your final spot for the Obi Bola Naija All Star season na still four percent um, fan base na you take carry come out of the house so what's the point of you bragging una lis ten to wetin he talk for una sef. your partner what what now just go and you never know you get lucky i think they're switching it up this year in big brother so i wish them the best i'm not involved i don't know anything i've done

I don hear wetin you talk now. The thing wey dey even pain me na the fact say ex housemate can audition again. Like I no understand this useless big brother these days oh. Una just dey bring people wey be say don come before to come dey give una wetin we wan dey watch. Why waste people's money like that? This cross sef, the guy I no dey I dey always tire if cross dey talk even for the diary section always sound this one intelligent, the thing tire person. After pipo dey brag wit dia achievements so far, Miracle don become pilot, Adekunle don graduate um film school, um wetin dem call dat oda one, Mercy Eke don open her fashion dis thing, a lot of pipo dey brag about dia achievements, see wetin Cross come out come dey brag wit, sey if e go to Big Brother again sey e go come out as a finalist, dis life na wa o.

over the cheating wey dem cheat dem and how dem take deceive the general public. So Phyna na first come out come make the revelation wey be say e shock everybody. Una remember say that time when White Money win the show, im come out come mention this, he talk say e go sue Multichoice for certain things wey be say dem do about the money and all of that, say dem never pay am. People come out dey insult the boy, say e no know wetin e dey talk. Most of the time when this housemate come out to come tell us wetin dey really sup wey we no know, instead of us to lis ten to wetin dem dey talk, na dem na im we go come dey drag. instead of dragging the people where be really wrong them. So Pina come come out, come say new show, come pull laughing emoji. Season winner of season seven will not see all her prizes and money. Well, let me mind my business before them go talk say I don't go bite their hand. It is well. The price is wey she talk about Now not to say the price wey winner Fina suppose win that time Now hundred million as in fifty million naira cash prize and fifty million naira um um wetin items wey dey worth of fifty million naira as in gifts na, all those things. So now she dey talk say she no get all those prizes, she no get those things wey be say dey promise her and the money, all the sponsored ad, all those things dey still dey owe dem, dey no pay anything. Na im be wetin she dey try to to talk so. So as she make that statement na so BBTitans, you know BBTitan people sef dey don even dey complain since. Jane Yeo don first talk am before, even Kosi talk for during her time say dem never pay her. but nobody wan listen so Jenny O come come out she come okay na Justin na first talk come say imagine sponsoring new shows when you still owe people money scamash are stay scamash we stay scamming so now Jenny O come quote it come put laughing my own out man man man contract is sha over let everybody speak you know say from wetin i dey hear i dey hear say all these big brother naija housemates They say all of them they get different different contract. Now waiting with the year for streets allegedly. Say they give all of, all of them different different contract. The contract where you sign, they different from the one this other person sign. They different for the what the one where another person sign. Not be the same contract. All of them they sign. So as two of them come make that statement finish, now so Nana come come out to come talk her Nana say she go start to call people name because it has already started getting out of hand. Nana come say I'm gonna mention some brand names by tomorrow because they need to pay up haba one year after show and you guys haven't paid is it fair the truth be say if they if e be say those sponsored ads wey be say they do all those advertisement they never still pay these people since after all this while na me talk say ah that show they don lost their credibility because you can't be carrying criminals to come and be advertising for us on television So um wetin be her name Yvonne come come out come that one that one no even dey fear anybody that one start to call names immediately start to drop name so make I um read wetin she talk one come say oh boy all I know is only Pepsi Aquafina and Bamboo are the only brands that paid if una remember their brand they plenty I go even go check am later which means all of those ones no pay na only this pepsi na aquafina na pepsi na get aquafina na so na means na only two brand for all those plenty sponsors wey they get for people that na only two people na im pay na im uh, fulfill the promise of the price wey they wey they wey they suppose give housemates if una remember that time for all those their all those ones wey come and say they be real estate people wey big brother dey announce up and down for inside the television that time shey na dem now we dey hear say dey scam people you go buy land finish dem no go dem no go give you your land for lagos here shey na wetin dem dey do now eh patricia that one wey dem dey call patricia that one na shey dem talk say allegedly that one carry people money run but na big brother na come advertise am for television wey people go go dey patronize her so dem need to dey check the sponsors wey be say because just because dem no just because dem dey find sponsor no mean say dem go carry criminals put for us for television e no make any sense to me bbn fans start they will need to start to dey call out multi-choice and the rest of them make they sit up you no go fit dey deceive people like that all that plenty voting millions of naira wey people vote you carry all the pocket am you, you keep quiet whereas the winners una never pay them their complete money everybody dey come and dey cry everybody dey una wan start new show now una go still hold the next ones wey dey come make we see some reactions from france fans di first pesin hear say evritin is different wit phyna only you among seven winners in di whole of di bbn show dem neva pay somtin dey do dis girl sha madam rest rest dis one e good as she even call our attention to it becos multichoice is making a lot of money i no see a reason why be say dem go dey owe anybody a dime i no see any reason if you know your sponsors are not trustworthy don bring dem to di tv for us to look at no try am those pipo those house man no dey notice say if dem miss tax big brother dey punish dem if dem miss tax dem dey punish dem then you come punish dem finish for tax you no come when dem win you no come give dem their money no i no go support that type of evil so another person come say that was a price she rightfully won they should pay up as a winner she brought in at least thirty percent of the whole show revenue thank you this is her right and i applaud her boldness for calling them out yes adepiwi fina no come out come call am out others for just dey there dey dey dey dey live fake life dey hide dey do that one wey dey do for there So now the last person, because I heard White Money said he would sue them instead of people to bash BBN for deceiving them and using these people. Una still dey insult the victims, foolish people. BBN fans, before they go get sense, it's gonna be it's gonna be a long ride. Most of the BBN fans, not all, because I, I dey see some reasonable ones. He say if Bi- Big Brother dey owe people money, they better pay up and they should stop bringing uh, uh, wey be wetin dey call am brand wey be say all those sponsors wey be say dey question questionable wey be say you can't trust to come dey do advertisement for us for television e no make sense like that una take care una bye.